Lahi lihi bɛ gaŋ maa ko ka n bɔhi ni di kpi o tibili ni. Ka nya bɔ ka o niŋ?
What happened? Joe Kola me kuli baŋ ninkura be bɛ sambani ni ban gbubi ka Din ka yɛn ka
din ka yɛn ka a ti kpa first maa ti chaŋ bala maa ti fiɛbi mɔri la o daa nyɛ ni bɛ o daa bi nyɛ. A ti tiɛha sokam daa wum li, m di tabili ka naan wum li. To pɔ so hali ku chaŋ gba maa ti fiɛm mɔri ka kuna ka di pam mali la munfi pirili. Ka n ku n ku yɛli Tangali nima sɔŋ ya ma Naawuni zuɣu bini n ŋɔ ka m bɔri ka bɔra din chɛ ka n chaŋ ti fiɛm mɔri maa. Ambilifu maa ni nyɛ sɔŋsim bee n ku nya? Na ti yɛ Baaba Pisiko mini o nyaaŋa ni bɛ ni ka suhiri niriba laɣiri pahi bini ya sɔŋ tiŋ shɛŋa tamai nin sani ti shɛba bɛn ti bi nyarili ka di pa shɛli bini tumdi lala Naawuni tuma maa kɔŋko. So o ni ga yuli nyɛ Naawuni zɔra ka mi ka mi ni biɛɣuni Chiyaama sabiɛri, o ni sa ʒini yɛ yɛtɔɣa shɛŋa maa zaa ha. O sana ku saɣi dila fiila ni o zaŋ tiri o. Gbala maa ti chaŋ ti fiɛm mɔri gbala maa ni hali ka ŋari gbali kaba. O ni daa be o pɔhim zuɣu every blessed day. Lala yɛtɔɣa maa a nya li bee a bi nya li? Daguli chɛ ka a bi yɛri yɛtɔɣa. To fine m mali li bahi li. Movie maa ŋmaabu ni niŋbu binshɛɣu kam o ni gba ŋun zaŋ a ʒili mala di shaawara. Yi vila ŋmaai mini di binshɛɣu kam hal ka ti ti niŋ di promotion ni ti hal ti kana ti ti piri noli ɔnga promotion din ka a niŋ sɔŋ ti movie maa hal ka lahi dabisili maa ti paai ɔnga book ŋun ka a ku ti envelope ni o kana ti tabi sɔŋ a gosh ŋun ka a ku dalim ni o kana ti kpe su program maa n tabi sɔŋ a gosh ŋun ka o yɛlim Naawuni zuɣu ŋun mini ŋun ka o ku chɛ ka o kana program maa. So radio station maa din chɛ ka m bi kani maa na daliri pam n-nyɛli ba n-dii be n yihiri yɛltɔɣa because kpambu bela tooni Okay.
kpambu maa mini maŋ din bahi ku chɛ ka m bi kana maa gba ka chɛ kandi maa na ŋuna n-naan kali na Di ka taali.
so ɔn ka di mali la bɛ shɛ to di pa biɛɣu ni chiyaama ka naawuni fɔ warigu bɛ ni yɛltɔɣa m bi tooi taali dunia maa ni biɛɣu ni chiyaama

O ni yɛn yɛtɔɣ shɛli maa, o ni daa yɛn yɛn fili ti o ka bɛ ti laɣim o bɔha ka tuhiri bini ka o tuhi o maa. Naa yɛtɔɣa din tooi dabi man sahali ŋɔ ni dunia bahigu, Jaa yɛtɔɣa maa din tooi chɛ ka ka n naba bi zani tiŋ dunia ŋɔ hal ni chia ŋɔ. A yi bɔri yɛtɔɣa m-mali sɔŋ, a yi bɔri ni a yɛ yɛtɔɣa m-mali biɛhigu, di mali a yɛli shɛm ka jɛra jɛra n-nyɛ ti zaa ti mali hankali. N-dee ka a kul ʒi nimaani ka yɛli yɛtɔɣa ka laa bolila ni di lan maa taɣ o biɛhigu bee di lan maa mali o biɛhigu shɛli din maa ni yɛli li shɛm. Mani tiŋ man puroblɛm. Di lɛn a fa staff n-nyɛ jiŋgili maa, Naawuni zuɣu man tuus ɔŋga, chɛɣila ɔŋga n-nyɛ jiŋgili maa ti ti.

Tinti alaɣisili na n-nyɛ jingili maa. So bɔhiri ya, so n-yɛn a ni labisi ŋaɣiri maa na ka yi zaŋ pahi tiŋ m-bɔŋɔ. Ti hal program maa bɛ ka ti ni tom kpe ka a kana ti niŋ MC. Din nyɛ kaman o ti ni bɔna yɛtɔɣ shɛli bee a ni nyɛ jingili maa ti ti ti film maa m-bee binshɛɣu. Ti naan ku niŋ binyɛr shɛŋa ti ni niŋdi ŋɔ. Mɔɣu pun yɛli li, min min o na ʒi n-zabira min o na, a mi mi mi respect. Olga ni tooi jili shɛli hali daŋni daŋni m bi zaŋ laa jili ma tiri laa niriba maa mi m bɔŋɔ maa mmaŋmaŋ nuu ka m pa dispa ka maa ka m pa jili ma kpali baata. Laa ŋuna a bi kpaɣi a maŋa ti sokam dihi tabili. M pa jili ma kpali baata ni Olga yi yɛm bahi o zuɣu n yɛra ni tooi jili shɛli suhili zaa n lahi kpe ka yɛra o Olga o yi lahi nyam o ŋun bi baŋ ma man pun bi lahi mi o. N mini o, ti kɔŋ doli la tab tab tab tab. O daŋ ma kpibu fai, n gba yi daŋ o kpibu, ka n chaŋ ti do n-gul o Chiyaama ya din sa paanu, ka m mini o waligi la yɛtɔɣa maa Naawuni tooni. Amaa dunia n ŋuna hal yɛn kpi ka n ʒim Ɔŋga yɛn chɛ ka n gali Naawuni so bee bi chɛ ka n kpi, ka lala nir kam chɛ ka Ɔŋga chɛ ka n gali Naawuni, m bi chɛ lala nir maa bɛ zaa mini Naawuni. Ɔŋga m bi tooi taali dunia ŋɔ hal ni biɛɣu Chiyaama.